Vakivakim-pitia, fitia fanolorana iarahana amin'ny soa ny aina. Azafady kely ange e! Hitako ve tsy lavitra eto ianao dia mba nanatonako. Tsy izany mantsy fa misy tafa naniongotra fo misy volana manesika hiteny ka raha tsy azonao tsiny mba henoy fa mba misy tiako ambara aminao. Eny hoa! Eny hoa Andriamatoa! Tendrombohitra sy ny havoana hoa no mifaninana, hiringiringy sy hihazona? Nefa ny ako aza mamaly rahatsoana, ka ho ento izato teninao e! Vao nahita anao aho dia taitra e! Nijery anao dia rendrika, nitsikinao koa ka vao mainka potika e! Ary dia tapa-kevitra aho fa hanolotra ny foko ho anao. Humm Eva re e! Izany no manambara fa fitia entin'ny masony ianao ka miara-miofo amin'ny andro? Eny amin'ny volomason'i Jejo angaha ny fonao ka voatohininy na dia miraraka? Ny tsy taitra hono tsy mba tia, ny mihambahamba tsy te ho tompony e! Ka tonga aho nanantona anao. Hum. Fa tsy polotra antitra ve zatus ka vao hiserana mpandalo dia mipetaka? Tiako ny milaza aminao an, fa ny fanahy no maha olona fa tsy ny tarehy. Ka sa ho tratry ny tsara tarehy misy fositra izato ianao? Ka ilaozany mbola tsy henona? Na sao dia hisakaizam-bahiny ka mbola tia dia ilaozany? Ka taraiky eo? Eny e! Misaotra anao mitondra fanilo ka nahitako ny havoana mitsinjo farany. Ny maso lahy tsy mba omeko hery, ny fitia taitra tsy omena lalana. Fa toy ny olon-kanosa ny fitiavako ka mitsapa aloha vao mandingana. Esse! Taitra e! Rendrika e! Potika e! Humm! Mapme! Aiza ka!

Izao koa tsy hoe tovovavy tsy misy hasiny ka hanaraka aloka amin'ny miditra. Ah, veloma ianao fa mbola mamaika ahy. Andraso kely aloha e, iza moa ny anaranao fa tsy madiso. Fanjava. Fa ny mahafantatra ny fanjava sao dia mba afaka mahazo laharana, izay laharana mba ahazoako anao na facebook ary tsy maninona. Tsy manao Facebook aho tsia. Zay aloha fa maimaika fa mbola mihaona eo any e! Eny ary e, ny tio mandefitra e, mazotoa ary ianao e. Tovovavy izaho lahy. Tsy ny bika aman'endriny ihany fa izato feo, fihetsika, fihevitra mody miaro havona kely. Mety tena olon-tsoa, olom-banona tokoa izy iny. Marina fa ny isavasavana ny raviny hono no ahitana ny fotony. Ekeko araka izany fa marina ny teneniny. Mba tovolahy be resaka mihitsy iny tovolahy iny. Hum. Efa endrika fisidrana azy moa reniko. Raha azy no tiako atongavana. Tsy izay maranitra rehetra mantsy dia lefona. Tsy izay mamiratra dia volamena. Fa raha lefona tsy mandalo fofotra, mora tapaka. Raha volamena tsy sahy sendra mendrika varahana. Raha fitia tsy hifamarafaraana kosa miendrika kilalaon'ankizy. Atao ah, akory moa fa dia miandry ny fotoana manaraka hionako amin'ny fanjava ndray aho. Eny ry anjara tsy vintana, asakasakareo manan-kery fa ny aty dia resy tsy miady. Atody miady amam-bato. Nefa raha azo atao ihany mba ataovy vary tsonga honono e! Mba onero tantely ity fitantanana mangidy. Ny fisedrana mamaivay hanaovany ahy. Mba asoloy fitiavana mafonja e! Fa ny fitiavana tsara sedra kosa hono azo ianteherana, ny saina tsara tefy azo iankinana. Ary maro ny solatr'omby fa ny sady no marevaka. Maro ny hazo fa ny fary no mamy. Ary maro ny tanora be ny tovovavy fa izy no hitako manam-panahy. Tapitra ny andininy voalohany.